y prifysgolion a'r colegau wedi penderfynu gweithredu yn ddiwydiannol i wrthwynebu'r toriadau llym gafodd eu cyhoeddi yn gynharach eleni. Yn ogystal â chael gwared at dros 300 a hanner o swyddi, mae awdurdodau'r brifysgol wedi cyhoeddi cynlluniau i gau adrannau cyfan, gan gynnwys yr ysgolion Nyrsio, Ieithoedd Modern a Cherddoriaeth. Mae'r coleg yn dweud bod yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd er mwyn llenwi twll du ariannol o tua 30 o filiynau o bunnau. Wel, yn ymuno â ni rŵan, mae'r Doctor Siân Llewelyn Jones, un o gynrychiolwyr undeb UCU ym Mhrifysgol Caerdydd. Y pnawn da i chi. Pnawn da.
Felly, pa fath o weithredu diwydiannol da ni'n sôn amdano fo fan hyn? Felly, ar hyn o bryd, da ni wedi, fel chi'n dweud, mae aelodau ni wedi pleidleisio um, o mwyafrif llesol dros um, uh, dros gweithredu'n ddiwydiannol. Da ni'n mynd i gael cyfarfod wrth yma um, ag um, mynd i gael bleidlais democrataidd ymysg yn um, aelodau ni. Felly fyna opsiynau gwahanol, um, bosib streicio, um, mae hefyd sôn hefyd am um, boicot barcio gysylltu hefyd. Da ni wedi cael datganiad gan y Brifysgol yn ystod y pnawn yn tanlinellu nad oes na, pender, os nad oes na benderfyniadau terfynol wedi cymryd eto a bod na gyfnod ymgynghori o 90 diwrnod yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. Ydych chi felly yn gor ymateb fan hyn? Na, ddim o gwbl. Na, um, so, da ni uh, fel, fel undeb yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Yym, a 'dan ni'm yn gweld bod hi'n yy deg bod 'na ddiswyddiada yym orfodol yn digwydd, yy a fel undeb 'dan ni'm isio hynna i ddigwydd o gwbwl. Ond ma' nhw'n deud bod 'na dwll du anferthol i'w lenwi, 'dan ni'n sôn am tua 30 o filiyna o bunna, onid oes yn rhaid iddyn nhw ystyried a gneud penderfyniada anodd iawn er lles y brifysgol yn y tymor hir?
Ond mae 'na gyn yr brifysgol hefyd yy arian wrth gefn gellid nhw ddefnyddio er mwyn trio yym ymateb i hyn mewn ffordd rhesymol yym i beidio yym yy neud ymateb sydd yn yym yn eitha' sydyn fel ma' nhw'n neud ar hyn o bryd. Felly ma' ho- ma' 'na opsiyna arall, 'dyn nhw ddim yn gorfod mynd lawr yr yr y trywydd 'ma o ddiswriada orfodol ac hefyd ca'l gwared o adranna'n gyfan gwbwl. Ydach chi'n hyderus y bydd awdurdoda'r Brifysgol yn gwrando ar ych dadleuon chi fel staff? Yym yndw, 'dan ni fel aeloda', 'dan ni'n yym hyderus yym a- am hyn. Wrth gwrs, dydan ni ddim isio neud unrhyw weithredu diwydiannol, 'dan ni ddim isio mynd ar streic, ma' hwn yn opsiwn ola, Yym, a mae'n mynd i gael effaith ar myfyrwyr, yn sicr. Yym, ond dydan ni ddim eisiau gwneud hynna. Dwi eisiau dysgu'n myfyrwyr ni. Yym, ond, tywed, os ydan ni yn mynd ar streic, yym, yy, yy, tywed, be' swn i'n deud wrth unrhyw fyfyrwyr, neu unrhyw riant sy'n gwrando rŵan, sy'n bryderu, wel, bobol ma' nw angen siarad efo ydi'r brifysgol, yym, achos nw sy wedi, yym, yy, achosi hyn.